Mai taku mutunga i te kura i noho au ki Tāmaki. Ko tāku mahi ko te hāhi whakarongo ki te kupu a te wairua. Ko te kapa haka, ko te ngā rāngatai whataka ki te hē. Ko tēnā taku mahi. Kei te pēhea? Kei te pai. Kua māua tamariki, kua hoki rātou ki te wā kāinga ki te noho. Ka mea te rātou ki a mum, Mum, āhea koe ka hoki mai ā taihoa, ā te wā, ka rau mō te hoki mai ināiane, he maha aku mahi konei. Hai tēnā kei te whakaahua ki tēnā tangata ki a koe. Ko taku kāngai ināianei, 40 ngā units. Kei Henderson te wāhi e noho ana ahau. Are you up Marie? He Heinemana e, me etahi no nga moutere. Hai ana tena ki Wikia. Toko ono matou nga Maori kei reira ko ta matou mahi ki te waiata. I'm gonna start running. Ki te korikori tinana, ki te joke hoki i wanganui i a tatou. Even though it's not switched on, it doesn't matter. Ka mema tetahi o kei te he koe, ka mema tetahi ano kao, ko koe ke kei te he. Men, you know, wena me ka to. Who's going to have this win this today? Oh, te ataho te o ta matou wairua i roto i aua whare, oh, tino atahua. He huka tohou, a ko pau aku huka. Ah ok, ka pai. Ah, he waina kei roto i to fridge. Ka noho matou waenganui i a matou ki te kororo, ki te waiata. Eh, he pai taua whare. Cheers everybody! Cheers! Kia ora! Kia ora! E toru aku mokopuna tuarua kei Tamaki e noho ana. E rua kei te kura, tētahi ko te mea toru he pēpi tonu. Ngā mea pakeke e haere ana ki te kura o Point England, e waru ōna tau, ko tōna tuahine e ono ōna tau. Ka maha ngā wā ka haere au ki te kitea rātou, ka haramai ki te noho i taku taha. Ā, ki te katakata, ki te kōrero ō rātou mahi i te kura. Who's your teacher? Miss Julie. Is she grumpy? Oh, you're lucky. Te pēpi o aua tokotoru kei te kōhanga reo o te whare wānanga o Tāmaki. Did you bring any over here for your little cousin? Harikoa anō, he mokopuna tāku kei konei. E noho ana. Kāre ōna taringa e hia ana ki te rongo, hoi anō, kei te pai, ai mai darling. E harikoa, he tino pai te pakeke, te kuia, koroua rānei ki te awhi tō rātou mokopuna, mokopuna tuatahi, mokopuna tuarua. Nā te goss ba rau. Kāre he goss, nē rā. Ko Pukehāpopo te maunga, ko Waiomoko te awa. Ko Ngāti Konohi te hapū, ko Ngāti Porou te iwi. Ko Whitireia me Waho-te-rangi Ngā wharenui, ko Te Hokowhitu a Tū tō mātou wharekai, ko Pātoromu tā mātou whare karakia, ko Whangarāmaitāwhiti te kāinga. Koina taku tūrangawaewae.

Ko aku mātua te taha ki taku kōkā, ko Maraea Kirikiri Milner, a Pāenga taku māmā, ko taku pāpā ko Te Hira Pāenga. Ko tō mātou kāinga, te ingoa o tō mātou kāinga, ko Mangahaue. Nā taku kōkā i hanga taua ingoa, te manga he awa i raro ake tō mātou whare, ko te haui o tētahi rākau i tipu mai i te taha o tō mātou nei whare, arā, ka whānau mai te ingoa, ko Mangahaui tā mātou kāinga. He nui mātou tō mātou whānau, 14 mātou, he paku tō mātou kāinga a Mangahaui, engari i te wā i au e tipu ana ko te nuinga o aku tuākana kua wehe atu, ā, tokoro atu ki mātou i te kāinga e pakeke ana. He dairy farm. tā mātou miri kakau te mahi, ā, he poaka, he tamaheihei, he kaitā tō mātou ngakinga, he kānga, he parareka, he kūmara, he mereni, me wēnā tūmomo kai i, i tā mātou i aua rā.

Haere au ki te kura o Whangara. Oh, tēnā koe. He native school i aua rā. E rua anake ngā rūma i tō mātou kura. Tēnei te kau kura mai. E ono tekau pea ngā mātou i te kura i taua wā.

Mō mātou katoa. I āta, i āta mane ki te Paraire. E maha tonu rātou, ngā leeches nō Rōpā, i haere kē ko Hēni, ko tō mātou kaukau ko te awa o Waiomoko. Koina tō mātou kaukau i taua wā. Kia ora tamariki mā! Kia ora Tamahi! Kei te pēhea koutou? Ki te pai! Oh, ka pai, tēnā. Ko wai te ingoa o tō, o tō kaiako? Ko Kōkā Amy. Kōkā Amy. E pai ana a Kōkā Amy ki a koutou? Ō nē, pai rawa atu? Āe. Gee, look at this, eh? Ka motivate e tēnei. But you know, I used to live just down the road. The house in the first house on the left by Moko Road. E rima aku mokopuna i haere ki reira ki taua kura. Puka lives in Auckland now. Ko taku mokopuna i reira ināianei ki te whare wānanga e ia o Wikitōria. Harikoa ahau. Ka pai! I ako e ia. Ki te kura o Whangarā. And when you leave here you'll be all brilliant students, won't you? Oh yes. Ātaahua rawa atu ki te kite te kura, te kura o Whangarā. Te tātāhu o tēnei kura ināianei, te maha o ngā tamariki, you know. Mutu te kura, koina tā mātou mahi.

Me taku whakamutunga i te kura, i Kuini Wikitōria e haere au ki te mahi, me te mōhio i roto ahau, me rapa haere ahau i tētahi whare karakia, ā, me haere au ki te karakia wētahi Rātapu. So, i reira, Anō te hāhi Mihingare e noho ana i roto i ahau. Ā, haere te wā, haere te wā, ka tūtaki au i taku hoa tāne, e toru māua tamariki, ka hanga whare māua, ā, ko te mea nui ki te rapa haere tētahi whare karakia tata tonu ki tā māua kāinga. Ā, ko te whara kariki o Saint Heliers, Saint Thomas's. Ko te Māori anake i haere ki taua whara karakia. I reira ka whakaaro au, oh, me rapa haere ahau, he pāriha Māori. Ā, i taua wā i haere mai a Kīngi Īhaka ki, ki Tāmaki-makau-rau. Ā, ka haramai ki te noho ki tēnei whara karakia, i puta mai te tino, te tino hiahia, te tino ngako o ngā mahi Māori, te kōrero Māori, te waiata Māori i tēnei whara karakia.

Ko taku mahi i roto o te te hāpori ki te mahi i roto i ngā kōti. He nui atu ngā tamariki, ngā rangatahi ko taka ki te hē. Tokowhā, tokorima mātou ki te kōrero atu ki ngā. ki aua tamariki. Ko ahau, ko ngā roea, tētahi roea, ko te pirihimana, ko tētahi o ngā social workers mai te oranga tamariki. So, you know, koina tētahi o, o aku mahi, ki te awhina rātou ki te kōrero pai, ki te kōrero tika. E uaua tēnei mahi, wētahi e hia ana ki te whakarongo, wētahi kāro e hiahia. Ko aua tangiti, kā, aua tamariki, aua rangatahi, kāre e pīrangi i te whakarongo. He uaua mahi tēnā mōku, ki te kōrero atu ki a rātou. Kōrero, kōrero, kōrero i ngā wā katoa, ia wiki, ia wiki, e marama, e toru marama pea. Ā, ka tae atu rātou, ka kite rātou, as we say, they've seen the light. And so, you know, ka mutu rātou, ka noho pai taku ngākau. Kua whakatika rātou i a rātou anō. Ka kite rātou i, i, i ahau i runga te, te tiriti. Oh, kia ora whaea, ka haramai rātou ki te kihia kei te pēhea rātou. Ka ara rātou i mua ki taua tūmomo mahi, ki te, ki te awhi te tangata, ki te koro kei te pēhea koe, ōku, kia ora, good morning. Kei te pēhea koe? Kei te pai ahau, very, very quietly. Ka ngāwari ahau, ka pai te noho i roto taku ngākau, ka kitea, oh, kei te pai, haere a Tama, kei te pai a, a, a, a Hoane. Yeah, pai tēnā. He pai tēnā mahi ki au, ki te tautoke i ngā, ngā rangatahi e noho i roto i te hapori. Hmm.

Te mahi kapa haka i waenganui i tēnei rohe, i tēnei pāriha o Tāmaki Makaurau me kī. Loa, loa, GSGS, loa ai ngā tāne. I haere tātou ki Taiwan i tērā tau. He ako rātou ētahi o mātou waiata, ā, ko mātou anō ki te ako i wētahi o ngā o rātou waiata. Oh, kore ārikerike tā mātou haerenga ki reira. Ai, tino pai rawa atu. Me aua tāngata rite tonu ki te Māori, ke ngai tātou, nē? Mō te whakapono, mō te whakaaro, mō te awhina mai a mātou, he rawe. He whānau katoa, he whānau te Te Roopu Mihingare. Ko Hōne anake te mea kaiwhakahaere, ko tā mātou, ko au ki te tautoko i a ia i ngā wā katoa, nē? Ū, koinā.

Ko te tautoko o te kapa haka i Tāmaki Makaurau i runga au i te komiti whakahaere o Tāmaki Makaurau, ā, kei runga au i te komiti whakahaere mō Te Matatini i tēnei wā. E, i runga kōrau ko te CEO o. O Eden Park he whanaunga tāku, he whanaunga ki a au. So ka wae atu au ki a ara mehemea ka tae e mātou ki te, ki te whakatū i tēnei whakataetae a motu ki Eden Park, ka whakaae e ia. So ka haere mātou ki te whaka.

I haere mai au te ata nei, ok, konei wētahi o mātou i te whakapaipai i te whare karakia. Are you sure? Pai tēnā mahi ki ahau. And he whānau kotahi tātou katoa.
Good though, eh? Yes.
Beautiful church.
Beautiful. We're so lucky. Yeah.

Nau mai, hoki mai anō ki tō tātou nei karakia i tēnei rā tapu. He hōnore hei tū i muri a koutou, nau mai, haru mai i runga i te aroha, i runga i te maungārongo i tēnei ata.
Nā, ka tūwhaina atu mā ia tangata, mā ia tangata. He mea whakarite ki te mate o tētahi, o tētahi. Whakarongo ki te kupu a te Wairua ki te Hāhi.
Our doubts can lead us to a deeper relationship with Jesus. The testimony of others will only carry us so far. Rev.
Kerry Davis. Ko tōna kōrero kia me noho au i runga i te vestry o tēnei whara karakia. So, kei runga te vestry ahau tonu i tēnei, i tēnei tau, i tēnei rangi, ka noho ko au hei, hei warden, hei kaimahi ki a ia i ngā wā katoa. Ko taku mahi i roto te hāhi, Ki te noho i tōna taha ki te tautoko i a ia ki te whakahaere o ngā karakia, te whakahaere o tēnei hāhi, o tēnei whare karakia. And um, if you have a priest uh, warden like uh, Ope, like Ope Maxwell, um, she makes sure there's no problems around because she'll get on there and she'll fix them. She'll make sure that uh, things eventually uh, fall into shape.

I taua wā kua mate taku pāpā, engari kei te ora tonu taku kōkā, nē? E ora tonu taku kōkā. I aua wā, he ngāwari tonu ki te rere i runga i te, te waka rererangi ki te hoki atu ki Tūranga. Ka tutake au ki taku hoa tāne, ka mārena, ka pakeke haere aku tamariki, i Hararei, e hoki atu ki te kāinga. Ko taku hīahi i roto i ahau, kia mōhio ai rātou te tikanga o te marae, te tikanga o te karakia. Nō te mea i tipu au i runga te marae, i tipu au i roto te hāhi Mihingare, koina taku hiahia mō aku tamariki. Kei reira taku tūrangawaewae, kei reira tonu tō rātou tūrangawaewae i whakatipu ai rātou i roto te mōhiotanga ko Ngāti Konohi tō rātou hapū.

Engari ngā tamariki kei te ora tonu, kua hoki rātou ki te wā kāinga ki te noho. Harikoa tēnā ki a au, kua hoki atu rātou ki te kāinga, ka mea atu rātou ki a Mum, Mum, āhea koe ka hoki mai ā taihoa, ā te wā. Ko tāku mahi, ko te hāhi, ko te kapa haka, ko te ngā rangatahi kua taka ki te hē, ko tēnā taku mahi, Ka rau mo to hoki mai inaeane he maha aku mahi konei. Tēnā koutou. He mihi tino hūmārie tēnei ki a koutou. Kāore he nui aku kōrero, engari ki te mihi atu ki a koutou katoa. Te Rōpū Tamaata Rōpū Hoi anō, tēnā koutou, tēnā koutou, otirā tēnā tātou katoa.

Kei a Tūharangi he nui ngā roto ki a au nei, ngā hua whitu. Ko Ōkaro, huri atu ki Rotomahana, Tarawera, ko Kāreka, Tikitapu. Rotokāke. Koirā te take i riro tērā wāhanga ki raro i te mana o Tūhourangi.
He nui te tapu o roto i ngā kōrero. Te nuinga o ngā kōrero he kōrero pakanga, ā, he wāhi i tutū ai te raruraru, i tutū ai te puehu. Kua ora te mauri o wēnā roto i runga i te rerekē o te tirohanga ka mutu i runga i te āhua o te hono o ngā whānau ki wēnā roto.